Dawtmi nu le pau le nau hna tiah ka times nih lunglam tein nan kut kan i tlaih ṭhan hna. Tuzan thawng ka rak chim dingmi hi July thla ni sawm thum zan le suimilam pathum tiang kan theih khawh tawk thawng an rak si hna lai. Tamu peng ah tleimi kuki Chin mino pali an luat tiah kan theih. Salai ni sawmthum Sagaing ramṭhen Tamu peng Kumpinta khua ah in kuki Chin mino pali cu July thla na kua ah sac ralkap nih an tlaih hna i July thla na kul in na ruk ah khan an thlah cang hna tiah Chingwell nih a ṭial. Mino pali hna hi Hing Lin Mang, Yan Lin Mun, Suan Min Thang le Lal Lin Sang hna an si i July ni kul le naruk ah an thlah cang hna tiah khuami nih an chim. July thla na hra lio zan suimilam hleikhat hrawng Ṭamu peng Nangket khua ah inn a rak ṭimmi tleirawl mino minung pali cu sac ralkap nih An kah thah hna i an ruak zong an pe thai hna lo tiah kan theih. Hakha le Thantlang COVID-19 update kong ka rak chim lai. July thla na kul le na kawi lio Hakha COVID-19 update cu chekmi minung pakul positive hleihnih catuak in sawmruk, Pyrawta in minung pathum, Dawrthar in minung panga, Dawrthar in minung pathum, Khuahlun in minung pakhat a dammi hna pakua cu sii in an ṭumter hna i nihin ni tiang a dam cangmi zarhhnih le sawmthum le pakua an si tiah HCMF Secretary Rev. Dr. Stephen Lian Hup Ling nih sin in theih a si. July ni sawmthum Thantlang COVID-19 update cu chekmi sawmsarih le panga positive minung pathum nihin tiang chekmi an dihlak zariat le sawmi le panga zawtnak hmuhmi dihlak Za le sawmsarih le pathum Damnak a hmu cangmi minung sawmkua Nunnak a liammi minung pasarih le lunghrinhmi minung pakhat an si tiah Thantlang COVID-19 tawlreltu phu in Secretary Pu Ramkhar nih a Facebook cahmai ah a langhter. MP Hlun Pu Lalmawng Cung cu July thla ni kul le ni kua Suimilam pakua le cheu hrawngah Thantlang ah COVID-19 zawtnak in mual a liam i a zaan ah a mui colh tiah kan theih. Thlakam hman a liam rih lomi ah a nau hniang Salai Van Lian Bawi nih a rak liam tak hna. Pu Lal Mawng Cung cu thawnghnih pahra in thawnghnih hleinga kum tiang Chin ramkulh hluttaw palai a rak ṭuanmi a si. Chin National Party ah chairman a ṭuan liomi zong a si. Le Lai Sainho Pu Volunteer Phua, treasurer a ṭuan liomi Nu Ngun Za Tling,

Daihhlannak, sual phun za le sawmruk le pasarih a um i ralrinnak an pek hna. COVID-19 ruangah lockdown chiah lioah Mizoram chungah internet in hlanthawinak phun za le sawmruk le pasarih a um tiah theih a si. Hi hlennak hi kum dang nakin tukum ah a let hnih in a tam deuh caah rammi mipi hna internet hman tikah ralrin a herhnak kong an chimh hna tiah LBS nih a langhter. Hi hlennak ah phaisa lei in Catuak sawmsarih, seklei nupa sualnak khi catuak hleisarih, pakhat le pakhat i hlennak, nupa sualnak in hlennak le i nehsawhnak pawl hi catuak hleihnih a um. Thonghnih kum kul ah hlennak za le sawmruk le pakhat a um i thonghnih kul le khat ahcun za le sawmruk le pasarih in a karh caah internet hman tikah a herh lomi application le Links pawl click len lo ding in mipi ralrin an pek hna tiah kan theih. Surkhua ah thlenhnih ca electric maiman SSC kuttang rianṭuan nih an hal hna tiah Hakha Campaign for Testing Facebook phaisa an langhter. Hakha peng Surkhua ah meitle cunthla ca electric maiman cu SSC kuttang rianṭuantu hna nih an hal hna i hihi kan doh tiah Hakha Campaign for Testing nih an langhter. Hi kongah Surkhua mino pakhat nih Surkhua hi Inn zathum hrawng chungah mei a ngahmi hi inn zakhat hrawng lawng an si. Kanmah zong hi mei kan ngah rih lo caah meiman an hal hna ti hi fiang in ka thei lo. Nain thawng kan vun theih tikah kan duh hrimhrim ve lo i electric mei zong vang ti lo ding in mino nih kan chimh cang hna tiah ṭha kha ṭhamsa a chim. Atu bantuk in thil a si tikah midang zong nih zeitindik An kan ruah khawh men ko nain surkhua hi ralkap dohnak ah catuak zakhat in kan dir kho. Mino zong kan dir dih ko hihi kan theihpi ve u law thazaang zong kan pe hram u tiah a chimchap. July ni sawmthum suimilam hlekhat hrawng Kachin ramkulh Muhing peng Chiakkaih pawngah bomb Hmanhmi sac ralkap nih an i pah i minung pariat an thi, hlekhat hliam an tuar tiah Khatib media nih a langhter. sac ralkap pawl cu motor panga in an ra. Bomb hmanhmi an i pah caah motor pakhat cu lam pawng ah a ril. Minung pariat an thi i minung hlekhat an i hliam. Tutan Dhaka Times kan thawngchimnak cu hi vial hin kan ngol rih lai. A ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Covid-19 ralṭhalo le ralkut in nan zapi hum bawm cio hram u.